Jemagatda, bir howluda, bir mähellede Pygamber alaýhyssalamyň möwlüdi okalsa diýýär, şol märekäniň, şo jemagatyň, şo hojalygyň bahymlykda maksat-murada ýetýänligi tejribe bilen sabyt boldy diýýär. Şu taýda möwlüdi okalsa, indiki ýyla çenli perişdeler şu taýyny towap ederler diýýär. Allanyň Resulynyň mübärek ady tutuldy şu taýda, salawat okalyly şoňa. Salam berildi şoňa. Ummatlary şo pygambere ummat bolanlaryna begendiler. Şo pygamberiň bolanyna begenmek başga zat däl, möwlüt diýilýän zat. Şo Hudaýy zikir etmek, üýşüp musulman doganlaryňyza o pygamber aleýhissalamy tanatmak. Inneke la'ala hulukin azim, seniň gylygyň ulakandyr diýip otyr, Hudaý öwüp otyr ony. Biz näme? Hatda şu wagt iň bir mugtabar tefsir bar, Ählüsünne wel jemaat mezhebinde biziň hanefi mezhepler kän atlaýar. Ýazan-da hanefi mezhebiň adamy, Ismaýyl Hakky Brusowi diýýär, öwlüýä adam. A, türk, türkleriň ýaňky neme döwründe, il, ir döwründe geçen adam, osmanylaryň döwründe geçen, şo ýerlerde ýaşap geçen bir weli adam. A, tefsir Ruhul beýan diýýärler. Şol öz Ruhul beýan diýen tefsirinde aýdýar, Pygamber aleýhissalamy taryp edende, We men tagzymihi amalul-mewlud diýýär. Pygamber aleýhissalama tagzym etmekdendir mewluda amal etmeklik diýýär. Kuranyň tefsirinde ýazyp gidýär. Oňa inkär etmeklige ýol ýok-a, ol Hudaýyň zikri ahyry. Allanyň zikriniň wagty ýog-a. Namazyň wagty bar, zekatyň wagty bar, şerti bar, hajyň wagty bar, şerti bar, gurbanlygyň wagty bar. Her bir amal üçin, emma zikr üçin wagt ýok. Uzkurullaha kyýaman we kuudan we ala junubihimmdiýýär Kuranda Hudaý Tagala. Alla Tagalany ýat ediň diýýär. Dik duran ýagdaýyňyzda-da ýat ediň, oturan ýagdaýyňyzda-da ýat ediň, ýatan ýagdaýyňyzda-da ýat ediň. Ynsan ýa dik durandyr, ýa oturandyr, ýa ýatandyr-da, şu üç ýagdaýyň birinden boş däl. Şu möwlüt diýmek, gardaş-a Hudaýyň zikri. Hudaýtagala-da näme? Biz ýigrimi dört sagat ömrümizi Hudaýa tagzym üçin ýaradylanbys. Ýigrimi dört sagadyň her sekundynda-da Allatagalaga tagzym etmeklik üçin ýaradylan. Ýaňy meçitde aýdyp oturan gürrüňlerimizde näme? Allatagalaň ady tutulan wagtynda Tagala we Töbärek, Jelle şe'nuhu, Jelle jelaluhu, Subhanallah diýip Allanyň adyny tagzym bilen tutmaklyk barada Pygamberimiziň ady tutulan wagtynda Pygamberi Salam, Sallallahu Aleýhi Wesellem, Iki pygamberiň ady tutulanda näme diýmeli? Üç pygamberiň ady tutulanda näme diýmeli? Welileň ady tutulanda näme diýmeli? Aýal welileň ady tutulanda näme diýmeli? Iki hatynyň ady tutulanda näme diýmeli? Ondan soňra ussadyň tagzymy, ussadyňa nädip hormat etmeli? Şol edepler öwredip gelýärdi. Ol möwlüt bolup dursa şu wagtlar, ygtyýar bolup dursa şu wagtlar. Şu haramlyklar, şu ýaramazlyklar aýrylar, nesliňiz gül ýaly bolar. Hä. Şo zatlar rowaç bolmandan soňra-da ine hemmämiziň kellagrymyz ogul-gyz. Näme haramlyk bilen önen-de, ol Hudaý Tagalanyň gahar-gazaby bilen, haram toýlar bilen, günäkärlikler bilen bolan nesiller-dä. Indi bulardan-da ogula garaşyp bolmaýar, Allah towfyk bersin ýöne. Alla hemme nota hiç wagtlar möwlidi inkär etme. Başarsaňyz möwlid okadyň. Bereket tapjak bolsaňyz, rysgal tapjak bolsaňyz, pygambere golaý boljak bolsaňyz, Hudaýa bende pygamber ummat boljak bolsaňyz möwlid okadyň. Möwlid diýdi hökman müň adam, ýüz adam öçürmeli däl. Öýüňde birje adam öz hojalygyň, çagalaň bilen bir mollany getirip, ýa bir möwlüt okadýany getirip öýüňde okosaň, şo-da möwlüt okatdygyň, şo-da pygamberiň şepagatyna gowuşmaklyk şonuň özi. Ol ulakan edip, bir topar adamlary çagyryp, bular ýaly märeke edip, pygamberi tanadyp, hawa, pygamber aleyhisselamyň ynha palança ogly bar, palança gyzy bar, Hawa, dünýä gelende şeýle bolupdyr, şeýle mugzagül bolupdyr, Hudaý Tagala muny şeýle sylapdyr. Şeýle zatlar, adatdan daşary zatlary pygamber görkezipdir. Hudaý Tagala ony mertebeli edipdir. Ynha, Kuran şoňa düşürilipdir. Pylança wagt Mekgede bolupdyr, Medinede bolupdyr. Allah Tagala şoňa aýdanyny edip, ynha, hemme duşmanlaryny ýok edipdir. Bu zatlary öwrenip dursalar, onda Kuranyň özünde Hudaý Teala En-Nebiyyu ewlâ bil mü'minine min enfusihim we ezwacuhu ummahatuhum diýýär. Şu pygamber mü'minlere özlerinden-de öwladyr diýýär. Görýäňmi, her birimiz öz janymyzy gowy görýäris dämi näme? Emma pygamberiň ummatlaryny gowy görşi biziň öz janymyzy gowy görşimizden-de gowudyr diýýär Kuran. We şonuň hatyrlary-da musulmanlaryň eneleridir diýýär. Biziň ejelerimiz şolar. Biz pygambere şopolun tagzym etmeli. Hawa, salawat aýtmaly, zikr etmeli, pygamber aleýhissalatu wessalamyň taryhyny öwrenmeli, atalaryny öwrenmeli, edip duran işlerini öwrenmeli, jeňlerini öwrenmeli. Nähili gör, pygamberimiz dünýä pygamberlik berlen wagtynda ýekeje özüdi. Ýekeje Özüdi, hemme ummat bu tarapyndady. Alla oňa kömek etdi. Ýogsam her polum ýol bilen pygamberimizi aýyrjak boldular-a, dil duşduler, mallaryny harç etdiler, janlaryny harç etdiler, kireýine goşun tutdular, ekinlerini berdiler, bölek-bölek, da ahyr soňunda-da Alla tebarek we taala Huwellezî, Alla şeýle bir zatdyr, Ersele rasulehu bil huda, Özüniň pygamberini haklyk bilen iberdi. Liýuzhirahu alad-dini kulli, Hemme batyl dinleri üstün etmeklik üçin. Ve kefâ billahi şehida, Allah Tagala käfidir, ýetikdir, güwäh bolup diýdi. Ynha, Allah Tagala aýdan sözüni etdi. Hatda ol pygamberimiz Medinä barandan soňra bäşinji ýylynda dagy-da on iki müň goşun topladylar. Şol ýewreýleriň, käfirleriň maslahatlary bilen Hatda şolar buta sežde etdiler, ha pygamberi aradan aýyrjak bolup. On iki müň goşun toplap, Medinä ýöriş etdiler, yslamy düýbi-teýkary bilen ýok etmeklik barada dil duşdular. Alla olaryň aýdanyny etmedi. Sowuk howalary berdi. Ol okop gazdyrdy töwereklerine. Ýogsa musulmanlar bary-ýogy bir üç müň ýa bar ýa ýok şo taýda. O üç müň näme o ýaraglanan on iki müň goşunyň ýanynda. Alla oň arkasy. Maksatlaryna ýetmän naumyt bolup, ýigrimi dokuz gün, bir aý töwerek şo galawyň gapdalynda bolup, o taýdan daş atyşyp, bu taýdan ok atyşyp, biri-birine duşmanlygyny bildirip, maksatlaryna ýetmänem naumyt bolup gaýdyp geldiler. Kän çykdy ejiler bilen, zyýanlar bilen. Hä. Indem bir müň dört ýüz elli ýyl töwerek, bir müň dört ýüz elli ýyl töwerek şo pygamberiň getiren şerigaty gün-günden pajarlap barýar. Gün-günden pajarlap barýar. Ve ma halaktul jinne vel insa illa liyabudun. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Men seni ibermedim diýýär Hudaý Teala, meger älemlere rahmet edip iberdim diýýär. Ä, rahmet diýdigi iradetil haýr, isal iradetil haýr, haýyr ýetirmeklik diýdigi. Ol öňki ümmetler Musa pygamber ýarak özüne Töwrat düşürilen pygamber, Hudaý bilen gürleşip duran pygamber, pygamberimiziň derejesini, pygamberimiziň mertebesini eşdende, Eý bary Hudaýan, meni-de şu Muhammede ummat et diýip diläpdir ahyryn gardaşlar. Görüň. Şo derejesi bilen. Biz alhamdullah şo pygamberiň ummaty. Hawa. Ýöne pygamberiň ummaty boljak bolsak, pygamberiň ýolun tutmalydyr. Pygamberiň getiren şerigaty bilen bolmaly, pygamberiň edebi bilen edeplenmeli, musybatyň pygamberiň musybaty ýaly bolmaly, toýuň pygamberiň toýy ýaly bolmaly, edep-gylyklaryň pygamberiň edep-gylyklary ýalak bolmaly. Şu suratda sen pygambere ummat bolup, Hak Tebärek we Tagalanyň razylygyny gazanmaklyk mümkin bolýar gardaşlar. Onuň üçin hiç wagtlar ozal nadanlykdan, A bu ozal ýok zatdy, ozal Hudaý diýip bilýädikmi näme? Hä? Ozal Hudaý diýip bilýädikmi? Orus bize Hudaý diýdirdimi näme? Düşüniň-ä şoňa. Namaz okan adama gülerdiler. Biz, biziň ýurdumyzda gülmediler. Bizde yslam ýitmedi sebäbi. Hiç wagtlar meçidimizde ýatmaz biziň. Bäş ýyl, üç ýyl bir o taýdan, bu taýdan gulp guran bolup zat etdiler, ýöne düýpli ýatmady. Mollalaram molla durdy. Ogryn dogryn. Kuran hem öwretdiler. Bu taýlarda ýog-a ol. Ýatda o zatlar. Namaz okan uçdan gülerdiler-ä. Indi Hudaý Taýla Ýamaşgadan şu dini berdi. Şu wagt Hydyrguly şanyň kitaplaryny gör, Goçmyrat agynyň kitaplaryny gör. Indi biz Molla Toragunyň kitaplaryny gördük. Şonda möwlüdiň şerhleri bar eken. Gözel şerhleri, entek ýok şerhleri şo kitap o ogullyň nemesi barda şoň şo kitaplaryny görkezdi, iň gowy şo Möwlüt nama ýazylan şerhler bar şo taýda, Möwlüt täryp edip duran. Şonuň ýaly türkmen nahum bolmandyr ahyryn. Hä. O ýöne bärde bir özüň bilip bilmän o iň milletiň sözi bilen bir nadarlaň sözi bilen bu zatlar dogry däldir, ozaly ýokdy diýmeklikden ylym bolmaýara mundan. O güman bilen bir zat aýdyp bolmaýar-a, güman bilen hiç bir ylym hasyl bolmaýar. Bilmek bilen hasyl bolýar, ýa bilýäniň yzyna düşmek bilen bolýar. Ha. Möwlüt diýmek Hudaýyň zikri. Pygamberiň dünýä gelenligine begenmek. Ha. Enşalla gaýrat ediň. Şu möwlüdi rowaç ediň. Ha. Pygamber aleyhisselamyň bar döwründe möwlüt näme gerek? Pygamberiň bar döwründe möwlüt gerek däl ahyry. Pygamberiň bar döwründe. Sahabalaň bir bölüni şoň wagty. Ýok, sahabalaň bir möwlüde el degenok o. Pygamber öýde oturdy mine. Pygamber öýde oturmady. Öýde oturmak mümkinçilik bolmady pygamber aleýhissalama. O taýdan o çozdy, bu taýdan goşun jemlendi, Medinä çozuş etdiler. O musulmanlaryň obasyny basdylar. O taýdan eýtdiler, beýtdiler. O eldi ýöne o ahyl o zat o zatlar o wagtlar. Hawa hatda Kurany jemlemäge pygamberiň eli ýetmedi. Kuranda darganakdy şo pygamber dünýeden geçende Ebu Bekr Syddyk jemledi ony. Hawa. Bir nusga jem etdirdi. O hurmalaň şahasyna ýazylan, kigiň derisine ýazylan, mallaň derisine ýazylan her kimiň ýanynda ýüz aýat, onda müň aýat, onda bäş aýat, onda üç aýat şeýdip darganak ýagdaýynda durdy Kuranda. Ol hiç, hatda Pygamber salam dünýeden geçenden soňra musulmançylyk Arabystanyň territoriýasyndan daşyna ulakan çykmandy ahyryn. Ol Türkiýä Tebuk söweşinde dokuzynjy ýylynda ýöriş eden wagtynda-da söweş bolmady, musulmanlaryň gelýänine bir gaçdylar. Soň Hazreti Omaryň zamanasynda o ýurtlar feth boldy, ýeňiş gazanyldy. Osmanyň zamanasynda ýeňiş gazanyldy. Hazreti Aliniň zamanasynda Ol Pygamber Aleýhissalamyň sahabalary Hudaý Tagala olary sylap, hormat edip, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Aleýhissalam Allah Tagalanyň Resulydyr, Ilçisidir, Wellezine ma'ahu eşidda'u alel kuffar, Ol adamlar iki pygamberiň bilen bilediler we pygambere iman getiripdiler, olar kafirlere gatydyrlar, özaralarynda şeýle mähribandyrlar diýdi. Pygamber aleýhissalamyň saa özüni gören adamlara, iman getirip iman bilen dünýeden geçen adamlara, gürrüňdeş bolan adamlaryna sahaba diýip aýdylýar. Sahabalary gören adamlara, pygambera görmändirler, pygamberi gören adamlary gören adamlara tabygyn diýip aýdylýar. Taby, sahabalary görmändirler, sahabalary görenleri görenlere tebigi tabygyn diýilýär. Indi şo pygambera görmedi, ýöne sahabalary gördi, ymam Hasan al-Basri diýerler. Ymam Hasan al-Basri, Hemme mugteber kitaplarda ýazylan şonuň şo gürrüňi, eger, diýýär, meň üçin, diýýär, Uhut dagy ýaly gyzylym bolsa, diýýär. Gör, pygamberi görmedi, sahabalary gördi ýöne. Sahabalar bilen gürrüňleşdi, şolardan mesele öwrendi. Eger, diýýär, meniň, diýýär, Uhut dagy ýaly, o Medinä haja baran adamlar görendirler Uhut dagyny, o-o, Köbet dagy ýaly Medinäni alkymlap ýatan dag. Uhud dagy ýalak gyzylym bolsa diýe, şony pygambere möwlüt okamaklyk üçin harç ederdim diýen. Başga sogap iş kän ahyry. Metjit salybermeli, medrese salybermeli, ýol bejerdibermeli, suw gazdyrybermeli. Gör, möwlüt okamaklyk üçin diýdi. Ýa. Möwlüt okamaklyk üçin. Hazreti Ymam Agzam biziň mezhepbaşymyz, Şonuň möwlüt aýlarynda edip duran harjynyň-harajadynyň sany ýok eken. Hiç wagtlar hiç bir jemagat möwlüt inkär eden däldir-ä. Kitaplar doludyr, fetawalar doludyr. Hawa, ýöne okalyp duran wagtynda sünnet bilen bolmaly, aýal-erkek gatyşmaly däl diýýär, namahram bolmaly diýýär, saz-owaz bolmaly däl diýýär. O zatlardan bizem bizar ahyryn. O zatlar ýok ahyryn o zatlar. Hop, pygamber aleyhissalamyň zamanasynda möwlüt okar ýaly sahabalaryň eli degdimi näme? Pygamberiň zamanasynda hatda mezhep-de ýok ahyryn. Mezhebe mätäçlik ýok. Sebäp mezhebiň a gerekligi ýok o wagtlar. Musulmanyň-a sany az. Mezhep haçan döräp başlady? Pygamber alaýhyssalam dünýeden gaýdandan soňra dymly uruşdyl musulmanlar köpeldi. Adam köpeldigi saýy musulmanlaryň ynha sorag artýar ýa. Ol aýdýar pygamber pylan gürrüň aýtdy. Ol aýdýar pygamber gürrüň aýtdy diýýär. Ondan soňra şol Hudaý Tagalanyň bir şeýle bir Gözel ylym beren adamlary näme etdiler? Hä, bu ýol ýoýuljag-ow diýdiler. Şu pygamberiň we pygamberiň sahabalarynyň Hudaýa gulluk edişi ýalak. Şularyň namaz okaýşy ýalak. Şularyň Hudaýa bende bolşy ýalak. Hudaýyň zikr edişi şularyň zikr edişi ýalak. Şularyň söwda edişi ýalak. Şularyň aluw-beruwlary ýalak. Ýol ýasadylar bize. Mezhep diýdigi, şu pygamberiň we sahabalaryň Hudaýa bende boluşlarynyň ýoluny bize suratlandyryp görkezdiler. Üýtgemän gelip dur şu Watan. Ine şo bolumdyr gardaş bu zatlar. Hudaýyň zikri dur, edene berekella bermelidir. Ýaş adamlar dogralyp dur. A pesat märekeler bolup dur, haramlyklar bolup dur, ýaramazlyklar bolup dur. Ine şu taýda aýdalyşa şu ýaşuly sadaka etdi. Haý-waý bilen darganymyz nirde? Bäş çikeleme gürrüň biri-birinden eşidenimiz nirde? Ahyretimizi abat edenimiz nirde? Biziň ömrümiz ahyretiň sermaýasy dälmi näme? Bu günorta biz ýolagçy ahyryn. Ýaşmyň, garrymyň, sagmyň, sulhymyň oňa seredilmeýär ahyryn. Her kimiň Allanyň beren bir müddeti bar şo ýetdi gutardy. Gidibermelidir, gitdiňem ahyret eýýäm, gitdiň kyýamat. Men mata fakat kamat kyýamatuhu diýýär. Her kim öldi başyna kyýamaty gopdy diýýär. Emma Möwlüt märekäsine gatnaşan bolsa, ulamalaryň ýanyna gatnaşan bolsa, Hudaýyny tanar, pygamberini tanar, şerigatyny tanar, keleme-i towhid aýtmaklygy biler, Allany zikir etmekligi biler, Pygamber alaýhyssalamyň bize ulakan nygmatdygyny biler, Hudaýyň ýanynda mertebesini biler. Oňa bir ullakan ylym gerek däl ahyryn. Öňki pygamberler özleri dünýeden gidenden soňra şerigatlary-da aradan aýrylypdyr. Emma on dört, on bäş asyr eýýäm, görüň, on bäş asyr bäri gün-günden pajarlap barýar. Şu wagt bir topar kapyrlar imana gelip ýörler. Kapyrlar, gaýrydinler, ata-babalary hiç wagtlar musulmançylygyň töwereginde görülmedik adamlar. Ol nemislerden, orslardan, iňlislerden şu Kuranyň haklygyny bilip, şu Kuranyň mugjyzadygyny bilip, şu Kuranyň adatdan daşary, şol hiç bir ynsanyň başaryp bilmejek zatdygyny bilip, Lä ilähe illalla Muhammad Rasulullah diýip ýamana gelýärler-ä. Şu zatlaryň bereketi näme? Hudaýyň ýanynda Muhammad aleýhissalamyň derejesiniň artyklygynyň beýany şu. Salawat diýmekligiň manasy-da näme? Eý, bary Hudaýa, şu Muhammad aleýhissalamyň mertebesini belent et! Hudaýa Muhammet aleýhissalamyň aýdanyny et. Kyýamatyň gününde bir Makamy Mahmud diýen bir söýgüli orun bar, şol orny wada etdiň, Hudaýa pygamberi şony nesip et diýip dilemek. Hudaýa Muhammet aleýhissalamyň ummatynyň sanyny köpelt diýmek. Hudaýa Muhammet aleýhissalamyň adyny minaralarda, azanlarda ýaňlat. Şo obada näçe ýerde mysal üçin Eşhadu en la ilahe illallah diýip, Allanyň birligine güwälik berenden soňra azançylar güwälik berýärin, hakykatdan-da Hazreti Muhammet aleýhissalam Allanyň guludyr, Allanyň i.